Yn ddiweddar, fe ddechreuodd y lle ymgyrch i weld pa mor dda mae pobl ifanc Cymru yn gallu dal eu peint. Roedd na ddipyn golew ar rheini yn honi bod nhw rel beer monsters bach, ond be di esgus ein cystadleuwyr ni heno? Na fi'n credu bod yn her dal dy beint achos fi'n teimlo bod lot o fi'n brofi. Mae pawb yn meddwl bod fi'n tipyn o lightweight, so wella heddi gallai brofi nhw'n wrong. Pan chi'n feddw, chi wastad yn meddwl popeth chi'n neud lot mwy doniol na beth yw e i rywun sydd ddim yn feddw falle. A yn y brifysgol chi'n tueddu micso tipyn a chi'n cael parties punch a pethe, so ma' wnna'n tueddu tipo fi dros yr edge tymed bach. Nice. A be am yn isa?
Stiwdant arall, ia? Da ni'n newio ar ffynadoliadau ni a da ni'n cael wsos, wythnos yma o be maen nhw'n alw'n refreshers, lle basically da ni jyst yn mynd i chwil bob nos. Ia, di'r atab felly dwi'n cymryd i. Weithiau pan dwi allan efo Carwen a ffrind arall ni, Cerys, maen nhw gyd yn dipyn bach o light swear, so weithiau dwi'n gorau snicio extra drinks jyst er mwyn trio dal fyny efo nhw. I fod yn onest, dwi ddim yn dda iawn yn dawnio, ond hwn i weld.
Y genod yn eitha ffyddiog bod nhw'n gallu dal i peint, lle. Ond gawn ni weld os mae ar ei ffordd i'r dafarn, maen nhw.

Ond dydyn nhw heb gael fawr o lwc, eto. Yma i egluro mwy am yr her heddiw, mae'r hyfforddwr rasio profiadol, John Ifan Jones. Wel genod, croeso i Drac Môn. Peth cyntaf da ni'n mynd i wneud yw mynd allan yn y Lotus Elise a dwi'n mynd i ddangos y trac i chi. Da ni'n mynd i ddod yn ôl, a da ni'n mynd i fewn i'r Puma, a da ni'n mynd i fynd allan ar y trac eto efo chi yn dal eich peint. Oh my God! Dal dy beint! Chi yn dal peint tra dwi'n dreifio rownd ar speed. O, fy ni. A ma' raid i fi weld faint sgynnoch chi ar ôl ar ei ddiwadd o. Iawn. Dyna pam eisiau dillad sbâr ynddi de. Dillad sbâr.
Dillad sbâr.
Da wan, John. Carwyn ydi'r gynta yn y set, Passenger. Ac amser iddi ddod i arfer efo fflio rownd y trac gan milltir yr awr. Does gen i ddim peint yn ei llaw eto, ond mae hi'n gwneud y mwyaf o'r cyfle i ymarfer. Hogan gystadleuol iawn yn amlwg.
I fod yn deg, oedd e'n... oedd e eitha helpgar. Oedd e'n gweutho fi fel pryd oedd y corneli mwya lletchwith a pwy fel ffordd bydde fe'n tipo i fi ca'l trio dysgu tips ar gyfer y dala'r peint. Ond nath mwnci weutho fi unwaith, Don't ever drive faster than a guardian angel can fly a sai'n cynulleidfa unrhyw guardian angel ar gwmpas dechrau hwnna. Paid neud e. Paid neud e.
Paid a neud o wir. Rhiannon sydd nesa. Iawn. Iawn barod am hyn? O! Iawn.
A rown i'n seatbelt on.
Er bod Carwen wedi gwneud i gorau ddychryn ei ffrind, amser iddi hitha hefyd ddod i nabod y corneli tynn a'r herpins anodda Cyn chwarae cwrt fi, dal dy beint! Yn gynta' i chwara' dal dy beint, Rhian! Dwi heb fod ar trac o blaen er agosa o beth dwi 'di neud i rasio ydi chwarae Mario Karts ar y Wii. Bach yn nerfus ond excited! Ond ydi'n ffyddiog ar y sleie? Swn i ddim mewn sioc os sa 'na ddim byd ar ol. Nadi. Diolch Carwen.
I ffwrdd â ni ar y trac! Ara deg rwan John bach. Da iawn! John yn sbio ar y gwydr yn lle sbio ar y lôn. Rhiannon yn neud yn tip top i fyny at rwan. A watcha di ollwn y diod na ar y top gwyn del na gyn ti. Ai di sido? O, gwer. A dim jyst y teiar sydd yn gwych iawn. Felly, sut hwyl mae'r cystadleuaeth cyntaf wedi gael? Oh my God! I got sick! Ti'n gwybod beth dw i? Mae hwnna'n amazing! A sdim byd ynddo chi! O na, dwi'n socian. Ti'n jocian arno fi?
Dipyn bach. O, dwi... Oes, mae yna.
O'n i ofn ti'n rhwydd i gyd o fyn.
Nesa, Carwen! Sa'n siŵr pwy wneith ennill. Mae Rhiannon yn berson eitha cyslliol fyd fi'n credu, so gawn ni weld. Fi'n nabod nhw eitha da erbyn hyn, ond sa erioed wedi gorfod wneud unrhyw beth o chwaraeon yn erbyn ni. A os fi'n teimlo bod fi'n mynd i golli, falla wna i jyst twli fe ar ben tebwys yn gyrru ta beth. Pob lwc, Carwen. Diolch yn fawr ti, Rhiannon. Cos, sa i'n siŵr i ddala fe chwaith. Barod i fynd?
Os chi'n barod, fi'n barod. Rwy'n cael radio mlaen. radio?
Be maen nhw'n beth o gwad de? Wet, wet, wet! Reit, na ni ddigon o jokes capal. Ymlaen a ni efo'r gêm. Roedd i amdri a dangos i bawb nad ydy'n lightweight. Ond mae'n amlwg bod Rhiannon wedi cael gwell hwyl yn dal ei chwrw. I fyny at rŵan. A John yn ei herio i dde. Ho, ho, ho, dde gyda. O, David! Da ni'n agosau at ddiwedd y sialens. O, na mi salo fi.
Nôl a ni drwy'r pitlen. Ond does tam sôn am y gwydyr. O, na. Don't get them as to finish. Joking, joking. Mae'n agos, mae e'n agos iawn. Odd e'n rili galed actually. A odd John y dreifor yn trial bod mor gas ag alle fe. Dwi'n meddwl o'r dechrau un odd John wedi planio fod o'n mynd i bach bod bach haws efo Carwen. Dwi'm yn meddwl odd o'n deg iawn. Whatever.
Hei hei genod ar y deg rhag ofn iddi fynd yn cat fight. Y sialens nesaf fydd hwnna. John yn ei bywyd yn anodd i'r myfyrwyr o Fangor. Rhiannon yn neud yn dda efo 300 a hanner mililitr, ond Carwen efo 420 yn profi mai west is best am unwaith.